Nyadi betemu baru kitai ba ruai channel Panggau Libau TV. Kita begulai enggau aku baru ninga aku kuchah-kuchah bejaku nusi kitai cherita, nusi kitai ensera. Emm madik kitai umang bisi ngirumka aku cherita nyadi pendiau iya tu jauh wai din iya emm ngilah badau kin agi menua itu tadi au. Iya bekunsi enggau kitai cherita ti amai udah kala nyadi. ba pengidup iya empu. Ukai diatu nya, suba nya ku iya tu ai. Nyadi aku bisi macha cherita tu dulu tadi nyentuk kambis uhh aku teringat ke bisi siti cherita kala tusi ke aku suba iya nya cherita siku indu ke benama Patricia Itan. Iya suba bisi bekunsi mega cherita iya kisah iya agi school iya suba kala kena. Aaa tunang ati ke taju busu kijang nah au nyadi kumbai ku petri kati nya petrisa ita nya aja ke kala kena utai nya wai tang madi kitai umang tu mega pan sama kisah baka iya nya tang baka ni ku iya tu legi aram aku meh kitai ninga iya enti dunya kelia suba pechaya amai aku wai au tajuk kijang. Tajuk utai tu tajuk nya tau nyadi tajuk nyumbuh penemu semua buyu nyumbuh kala ninga kita wai buyu nyadi tunang ular eh tunang baya bisi ba nya tadi au. Utai nya nan sigi amai bisi nyadi tang mina kitai tu tadi laban udah dunya baru nyu nak arap ke utai nya agi au nyadi enggau madi ke tumang tu laban iya udah kala nyadi ba ba tubuh iya empu iya bekunsi enggau aku wak ka aku bekunsi enggau kitai semua. Maka ni kitai tu kena utai nya suba. Pulai belajar malam laban sida ke dia bepuding duai baka selama au nang sigi bisi sedia ku re ngirup kopi sebedau tinduk duai ami enda lapar de ngirup kopi de nya makai kuih aku baka aku suba meh nya aku laban ke sekul long lamah suba duai nemu kita long lamah ka neg ami suba uhh Peking Sebubu Bain Teru Orang ari. Muri ari rumah bawang enggau rumah akih semua tadi dah wai long teran tadi semua nya tadi sigi undur agi long lamah kia school ba long lamah dia lalu bemalam ba buding sebedau kami tu ti indu malam pulai kami belajar school tadi malam nya wai dia mah kami bisi ngirup malam makai kuih ami kena lapar maka nya mega sida umang tu tadi tu wai. Enam mah deh pengudah ke pulai hari dewan makai malam te eh makai roti malam te ari makai kuih malam te ari duai sida sebakih hari tadi bebai bai au ka ngambi ai angat ba school din. Au pengudah nya tadi sida iya tiga sekaban hari tadi lalu nusun bup au pengudah tembu hari pulai dewan te ari duai nusun bup laban deka bai pulai ngagai sama. Au sida nya tadi ari school tadi lalu ngagai dewan ngagai dewan baru ngagai serama ka nya tadi au uhh nyadi serama sida tu tadi bisi empat iti bagi serama A serama B C enggau D nyadi sida umang sekaban ti iko tu tadi ba serama A nyadi serama sida nya sigi serama lama suba da wai gaga ari kayu. Nyau nyadi serama bi ngusi ngudi tadi manah mimit digaga ari batu eh batu bata tu ai semin meh nya tadi tu ai au nama deh sida perlu nyimpan bup ba peninduk diri empu laban ke berumban ngambi ai angat ku masih penyauh dewan ari serama sera tu ai udah nya tadi sida perlu nurun ke dewan baru laban deka ngambi um reti nama nya um ai angat enta ari tu. Nama nemu kita gayung mit ke panjai nya dau ai ti kita kala diau serama nemu kita ti kaku tu gayung kena selalu kita ngeru kopi pagi enggau maya tengah hari enggau maya malam ke nya dau ai. Udah main gayung tadi sida iya pan lalu mupuk bejalai ngagai dewan kin. Laban school sida iya nya dau ai au school sida iya nya tak besepiak enggau kubur Cina. Ba seberai school sida iya nyaja betimpai ulih peda di wai au kati inya pendam China nya tadi tu wai nya ke ngasuh kaki sida tiga nya tadi nyup panjai agi singkang lebuh anang kinya maya malam tu wai iya ga maya malam mansa ga diku ba China nya agi ka enda perlu pegu nyu nyeregu lama tu jalai sida sebuat nengah quarters chigu nyin. laban ke bisi api nyadi laban ke udah malam tadi padam ku orang api beluar tadi nya meh sida iya tadi nengah jalai um bansa kumbin cina ke ba tisi nyin laban nyin bisi lampu jalai ku ne kuning ja tuai laban ke kubur cina nya besepiak enggau sekul sida iya ja mina bentara ke pagar dawai ja wai tambah ke agi wayah malam nya enti dipancar api jalai tadi nyu nyadi terang kubur nya tadi nyi nama de. Kitai mega nemu sida ke indu kai nya berani baka kitai lelaki dua ai. Belanda meh sida nya tadi pengudah ke abis ngambi ai nya tadi nyau abis ka teterap tau. Petai ba dewan berumban uhh nimun ai nemu kitai bisi kai nya bisi kami ti kami suba bisi ba school kami water cooler kami nyebut suba deh bisi ai angan bisi ai chelap nya engka menua kit engka school kitai bisi asai ka kun dau ai water cooler nya. Lalu nama deh. Udah tembu tadi sida perlu mupuk baru. Uhh bejalai meh sida tadi niti jalai nya nya meh datai senentang kubur cina nya baru ai. Sida perlu belanda ke baru ga naban ke ai nya paling keterama kin tadi laban ke takut tu ai. Nyadi laban sida ke belanda tadi ai angat ini boh sebut nti gayung ke panjai ne dau ai. Mula keterubah sida ke mai tadi penuh. Au, tang pama nyu udah dabai Belanda nyu datai ba buding din lagi bisi ke nya setengah mentari udah labuh bisi ke nya nyu kusung menya tadi ruti nya beh teberayan apan numa semua tadi nya meh bai Belanda takut. Au datai ba serama nyimpan ai naruh ai ntadi ba dalam aaa almari sida lalu nyingkau beledi kena mandi. Au laban ke serama sida nya selalu narik ai payip mina ngarap ka ai dalam tangki biru ke besai ke timbun nya aja ngarap ai ujan nya aja tu ai. Dia sida iya tiga sebuat lalu bebaris kaban iya dua iku tadi dulu seduai iya ari umang tadi tu ai. Benung ke bebaris nimbun ai tadi dia penda mukai mukai perut umang tadi wai ngenyit ah. Talu pedis. Au pedis perut entari. Tang ari kebuah pan ama semua entari duai alu muat uka bira entari. Ngam endar ga laban ke semak jamban alu belanda ke jamban kin ka bira dia ka kemi dia menyata diau. Nyadi malam nya ngam tekena ke malam hari lima. Nyadi laban ke jamban ti rinda jauh ari belakang serama sida iya nya nyadi laban ke jamban ti ari endang jauh wai din iya ba belakang serama din ti ari ingat kita wai nyadi sida umang tegi ku sekaban ti ari ba serama A nyadi jamban enggau bilik mandi sida ti ari ba belakang serama D din enti sida semua ka mandi sigi kin magang-magang sida nya tadi au. Bisi jamban ba belakang asrama tu eh sida eh nya tang nadai ai poh lesap ai nya ga pemedih seh tadi laban ke sida ngambi ai ba tangki biru semak jamban asrama dih lalu dia meh umang tadi mira kediri dia. Nyadi udah nya tadi. Nama enda em, bira meteru umang tadi ngetat ke perut nya nyu ngenyit pedis nadai nemu nama ke buah wai. Benung ke bira tadi dia iya ngasai ke tubuh iya lain asai wai. Tak bisi sekali tak bisi ngasai ke sekali panza ribut tang udah nya nadai agi wai. Au baka ke bisi orang mansa dah nya nadai. Au nama deh bulu pegu nyeregu iya ga lalu start ngilu maya nya. Tak chelap chelap asai ka kaban maya nya weh dalam jamban nya. Tang enda agei entu kiruh enda aku tanya engka nyabai kelalu pedeh perut kuan ati deh. Benung ngan ke bira enta deh dia deh umang tu tak bisi ninga. Munyi nyamban sepiak iya nya bisi orang bedemuh. Apu ku iya dalam ati ne. Pama orang sepiak nya bira ba nya bendar ngagai aku. Ku Mang weh bejaku dalam ati iya. Iya enda kiruh ke nya. Udah tembu diri udah tembu bira ne tadi iya perlu pansut. Au pansut ari jaman tadi malik ke sepiak. Benung iya malik ke sepiak tadi tu wai. Peda iya telenga ga pintu jamban nya nyun nadai orang kusu mega mega mina iya ke siku siku aja ke ba dalam jamban tadi tu wai uhh nadai meh uman nya kiruh ke orang ke bunyi ke petemuh sepiak jamban tadi engka nya udah dulu badu ari iya kini ku iya. Iya perlu nyuchi jari iya au ba cheremin ai. Ba, payup nyadi payup tu tadi tu wai laban ke mayuh anu sida bebasu penema semua dia anu ti jari ne tadi tu wai lalu bisi cermin au benung ngan uchi uchi jari ne tadi tu wai dia meh iya tadi enda sengaja au enda sengaja ne tadi tak tepeda ke cermin ke ngawi betunga nya dia iya tak bisi meda ayas orang wai pansut ari jamban. Ba belakang iya nya, pansut ari jamban ke endur didingai benemuh tadi wai. Au, utai nya dipeda iya wai, benung bediri besai amai utai nya. Iya ke bebulu tu wai, iya ke bebulu, iya ke chelum tadi. Tang ulih peda iya laban ke bisi tenggau api jamban nya tu wai. Dep peratika mei baka ke bisi mai siti tungkat kayu beduri dep peda iya wai. Tang enda terang, aya-aya saja. Em, bai ati kelu kesal serta takut dia iya perlu belanda pansut keluar ken baru. Seput, asai ke ngan nyadi sintak agi wai datai iya ba kaban ari dua iku ke benung nimbun ai enti ari dia iya lalu nyelepak dua iku nya laban kemaya nya nyusah silau dawai narai utai peda agi dawai enda seduai iya meda gamal umang nya nyeput ja kelat tadi. Dia ditembu ai timbun tadi sida ai tiga lalu ngalai ka ai baruh pun bungai. Ka alai selalu endu sida iya nyimpan ai kena mandi pagi nya laban bisi ke deba bala nembiak ke mancha mancha ke memit nya lagi wai ambis ai nya churi sida iya lagi laban ke buruk nimbun ai kediri tu ai nya ka amat churi ai orang aaa udah meh sida tembu ngelalai ka ai nya tadi sida perlu ngulai kediri empu dalam muding baru dia meh umang nepi tubuh iya wai chelap ah. Majak endang nyamai pala pedis asai kepalu orang pala ne tadi. Tang iya enda munyi jam aye nya endang sigi udah pukul sebelas iya tinduk au dani baru enda berasai jam ne udah pukul lima setengah pagi au laban ke nemu pukul enam sigi alu ngan age dewan kin ngirup kupi. Tang umang tadi alu enda angkat iya. Agi pedis pala tadi laban iya ke sebedau tinduk malam tadi wai iya bisi ngasai di nempu nyelu nyelu chelap tu wai. Dani iya pagi nya dia iya ngasai ke tubuh iya wai chelap amai amai wai nyau getar getar tubuh enta ding. Kadang nya chelap kadang nya angat nya tadi nya alai anang rasai kia tu wai. Dia meh enda mukai mukai lebuh umang tadi kelih kiba kelih kanan laban kechelap angat ne. Iya nya tadi wai tak ngenyit ah bisi meda ayah sapai tuai ke bediri daripada iya ba jamban malam nya tadi megai kayu ka malu iya au nama deh umang baru angkat lalu belawa nuju kaban ke benung mandi kin au iya baru ngulu kredin enggau orang mandi nya tadi au. Tang iya enda nusi ngagai kaban iya dua iku nya uhh iya ke bisi meda ayas petuai ke besain tadi deka malu iya. Uhh udah tembu mani apa nama semua sida sebuat pan lalu tembu beradu ka mesu ke baju school apa nama semua baka selama meh tadi nuju ngagai dewan makai pagi nya ngambi kopi ngambi kuih. Aung udah tembu serapan pagi jam maya nya ne udah nunjuk ke udah chukup jam maya iya masuk kelas tu ai. Dia di sida iya masuk kelas nitih ke kelas diri empu. Kira ke udah ambis belajar tengah hari nya dia iya umang tadi ngasai ke tubuh iya asai ke bisi utai masuk wang. Umang ngasai ke tubuh iya asai ke bisi. Sesuatu nya asai asai ke bisi ngenyit utai tama ke tubuh iya tang tang ina nemu nama. Em pulai meh sida school enda deh dia memang lalu datai school udah betukar gari penama semua iya lalu ngali ke dalem rimpu dulu laban iya ke balat amai ina nya amai asai ina nya amai isi duai tak le layan asai isi tadi asai ke bisi orang masuk ba tubuh iya duai. Mua iya pucat au tulang ga lemi tubuh iya tadi wai tak penat magang magang asai ke baru udah bejalai nanya bukit asai nya tadi tang nulih angkat au jari iya lemi tubuh kaki iya lemi dasai ke iya tadi wai tang iya tadi agi sedar agi iya nemu utai tadi. Tang kebendar iya raya maya nya wai uhh kati iban nya bendar iya nagang diri iya nagang diri ngetat diri mampul mulut diri laban iya maya nya ngasai ka diri empu ka ketawa engkakah pemadu iya inggar ba dia nya kaka iya wai ka nyabai masai iya tadi wai nyerauh ka bejaku kediri masai iya nya tadi wai tak layan asai ke iya wai bisi mega magang. Aa nama deh bepun hari nya tadi umang tu nyungkai begulai enggau bala kaban iya agi dia iya dia sida pa lalu perasan ka ulah umang tu nyelai bisi ti sekali siang hari nya lebuh sida iya nanya umang tadi dawai nama ke bauh umang tu baka nya nemu kita wai ukai ngasuh iya nyaut nyau ngasuh umang tu ketawa engkakang ngingar ngingar ntadi nya udah nya tadi iya perlu nyawa udah nya tadi. Udah iya ke nyabak, iya perlu ngelingkang bebalut iya ngena tilam ngupuk nya dia tadi wai laban ngai ku orang meda ku ati iya din. Dia sida kaban uman tadi lalu ngangau ku ustaz tau bisi siku ustaz kena jauh ari sekul sida iya nya. Kia meh ustaz ne tadi macha ti menya ayat-ayat Islam. Maya nya uman sigi udah nemu utai agi narai sedar agi iya mata sigi pejam. Ku bala kaban Umang dua iku ke nusi tadi wai lebuh maya Umang ke ngelingka eh lebuh maya Umang ke ngelingkang engkuda tadi wai ketu ku iya pengawa iya ditusi kaban laban bala orang ke meda. Kadang-kadang Umang tu tadi ketawa daripada seria duduk mata melut raka raka raka raka ka tawa nyentuk ka nyawa iya nyu meresu nyu apas nyu pecah nyawa tadi. Nyabek. bisi menya tadi kadang kadang nyerawah iya wai lebuh maya umang ke nyerawah tu tadi wai nyelai iya nyukai nyawa indu nyu rabau nyu nyu garau nyawa tadi wai beserak enggau nyawa lelaki di dinga sida iya dia tadi wai nya ke sambil engkakak ketawa sambil nyerawah sambil meh sambil ke matai melut tadi tu wai sapa netakut ne wai Lebuh iya ke mulut ke mata entari wai dia mata ba eh dia ari baruh mata entari wai nyu biru meh magang nyu eh bak baruh kulit mata nyu wai nyu biru bakar kena chuku ti indu gamal umang nya tadi. Nyadi, semua orang ke dipeda umang maya nya deka munuh sereta malu umang magang-magang dipeda iya ba serama nya wai. Au bisi magai kayu bisi magai duku penemu semua deka munuh umang nya ke ngasuh umang ti nyerauh tadi em ngasuh iya nyabak ngasuh iya nyerauh meh nya tadi wai. Lebuh maya Umang ke meda te nya tadi dia mia ke anang alu rauh madah ke anang ke ti menya anang malu ia anang munuh ia baka nya ke munyi rauh ne tadi baka ke takut meda baka nya lalu nadai bisi insur sekumbang ke udah dibacha ustaz nya ayat suchi enteri duai dia meh guru besar sida Umang tu tadi datai kia au. ko kaban indusi nya. Meda Umang tu nyudah enda ulih dubat sereta tawar sida iya agi dia sida iya apan lalu call tauka telefon ngagai apai enggau indai ba rumah panjai ngasuh seduai nurunka sekul kia laban anak duai bisi masalah. Ke nya ke munyi ne tadi. amm Nama ne lemai nya. Indai anggau apai iya datai wai ngabas iya. Nyadi maya nya Umang udah lama begulung. Begulung belalai ba dalam gulung tikai laban iya takut orang tadi deka malu deka munuh iya daripada iya tu ai. Kadang-kadang tadi lebuh Umang tu. Mun jelak ke mata iya meda bala kaban iya wang bisi meda siku aya aya sku neh chelum ku besai ke peda ba jamban tadi bediri belakang orang nyin nya ke mai umang tu takut ke bata endar iya. Aaa datai dia indai umang pan lalu nyabak sambil merap umang enda takut iya wang. Nai anak nama utai medis ti. Nama mua nya beketu nyu biru memagang nyebis rajai tubuh di nya nyu ukai mua dia agi tu nyu mua ora bukai tu. Pia ku indai iya bejaku wai ninga munyi nya tadi umang penalu majak ga nyegul bebungkur ke diri enggau tilam lari ke telok dinding kin laban takut iya wai laban laban umang tu meda ayas chelum bisi bediri besemak iya dia nya penakut ke iya. Nama deh apai ngelinir rumang pen mai rumang pulai. Au benung ba rantau jalai dia indai iya telipun bisi telipun agi bala ke bukai au ngesuh ngiga manang dami belian malam tu pia ko indai iya telipun. Nyadi ba menua sida iya main nya bisi deh siku manang sukup iya bisa weh au ari menua sida iya. Nyadi ko sida iya ngangau ke manang tu supak manang ambi. Manang tu jauh mimit ari rumah panjai sida iya. Nyadi manang tu tadi wai jauh mimit ari rumah panjai sida Umang tu. Nadai ga mayuh leman manang tadi wai laban sigi pengawa iya da wai orang ngambi iya palu enggau nitih. Nyadi rumah orang kelia da wai baka rumah sida Umang tu laban kelia agi rumah selama lama da wai sebelah ruai sigi bisi gantung antu pala nya tadi. Udah datai Manang tadi malam nya mega Manang nya lalu belian ke Umang tu. Malam nya mega laban Umang tadi duai munyi ku jaku ke ti ban ke maya hari tu udah tahap kritikal amai nya udah. Nyu enda nemu utai agi enda ngelala orang agi uhh apai indai iya empu pun iya enda ngelala agi uhh ke ti men nya teruk naan utai nya ngachau Umang nya duai uhh nama deh. Manah ngambi penelu mubuhka semua pengaruh atau ke ubat iya ari lupung yang agi pingai batu ke udah bisi uhh bisi ai lalu kireh kireh tadi tu ai batu metar nya menyadi tadi tu ai udah nya tadi manah ngambi tadi penelu ngelap tau ke tau ke ngusut belakang umang tadi uhh ngena ai ai pengaruh ke udah diri. Manang ngambi ntari ngagi bekachau batu nya wai. Udah nya tadi Manang ngambi penelu ngasuh aya umang tu ngaga siti langkau mit au betiang ka daun kemunting lalu atap nya tadi ngena atap beh kelapa tauka beh pasau ku kitai nya dau ai. Enda besai nya mit aja kati ne langkau ke asuh Manang ngambi nya gaga deh. Au mang, maya lebuh mandang ambi nyeka ngubat iya wai, majak nyadi senyadi nyadi senyadi ntau diri wai. Nyu majak ke ketawa engkakah tadi nyabak menya manjung meh tadi nyawa kadang kadang beserak ngan nyawa laki nya geli manah wai. Nya bih ngelingkang ngeransi ulih remasung memang tadi tu. Maya nya. Umang ngasai ke dunya nya iya siku aja idup dalam dunya maya nya tu ai laban orang laban iya ngagai meda orang da enti umang tu enda sakit nadai dai mih aka baka nya tadi tu ai laban ke sama laban ke kitai enda nemu nama ti ngerasuk nya tadi uhh nama neh manang pa lalu ninjau semangat ngena batu ilau iya wai uhh semangat udah jauh amai ngejang ari tubuh umang maya nya tu ai lama manang ja. Merening umang nya duai, udah iya ke bejalai ngelingi-ngelingi utai nya dia duai dia iya alu rebah. Rebah alu luput kira bisi ngelima minit ke nya meh tadi baru iya angkat. Ngasuh ngambi daun sabang kena mungkus pedara kena ngambi semengat umang nya pulai lalu digitang atas kasau rumah laban rumah lama suba ke nadai siling duai nyamai endur nyamai amai nanchang utai nya ba atas nya duai. Udah nya dia tadi manang penelu. madah ke semengat umang tu udah jauh kelalu jauh amai amai taban ke orang tang ani erau aku nguji ngambi iya dulu pia ko manang ambi wai oh nama ne manang pan lalu madah ke baru nama nuan mes natuk na tukar mesti tukar. Pia ku manang nya wai madah ngagi iya. Ukai nama da wai laban nama umang tadi enda manah enda ngam ba tubuh iya. Nya meh tadi mesti ka nukar nama iya. Udah semua sida iya setuju magang magang enggau aaa kati nama nya aaa nukar nama umang tadi laban ka enda ngam ba tubuh iya da wai aaa nama deh. Tukar meh nama umang nya tadi enda ngena nama asal nya agi. Manang madah semengat di umang udah jauh amai dibai orang, dibai utai. Nyadi nuan da tu benung ba siti langkau, langkau ke endur di diau meh nya endur orang ke ngambi di nya diau. Nya meh kebuah di meda ku ngasuh aya di ngaga. Langkau ngena pun ke munting enggau daun nyiur enta ali enda bosai mit aja ambi bisi kena nganti endur nuan min ngelari ke diri pia ko maneng wai maneng tu meda deh semengat umang nya nyudah diau ba langkau nya tadi tu ai makai rumput makai daun makai buah menya tadi tu ai sinu nar deh. Bendar meh manang ambih tu tadi ulih ke semengat uhh umang tu pulai baru bejalai bejalai musim musim tadi dia manang ngambi tadi peda te bisi dia tadi wang ngelam unjung aji ngelam unjung aji umang tadi alai ke nepu semengat umang nya baru de udah nya tadi lu tabur ke beras kuning bisi tiga kali ngulang dia umang pelalu mutah wai ne. Udah iya ke mutang tadi wai nemu kita wai betali tali aja tadi baka rumpai laut nya wai bedaun mutai ke mutah ke umang tadi gadung aja nemu reti gadung kita ke nembiak warna ijau betali aja pemanjai nadai ga iya nya tadi dalam dunya nyata nya makai daun apan nama semua nyuna ingat nya tadi tu wai semangat umang ke dibai utai tadi tu wai laban diau ba langkau iya nya wai. makai rumput makai buah apan nama semua nya tadi um udah meh nya umang abih mutah tadi tu wai dia deh manang tadi pan lalu belanda ke tu wai lalu mantap langkau ke digaga aya tadi tu wai nama deh pengudah langkau nyu runtuh deh umang palu luput enda nemu utai agi nya sekali mata umang chelak iya ngeleda peda iya. Mah iya nyabak, semua orang nyabak magang-magang nunga iya. Iran ati iya tadi nama kebeh orang ti nyabak nunga iya. Aa nya baru iya ngelala pengudah nya tadi baru mang tadi nyu ngelala indai iya, ibu, ini, neng, apai ape nama semua bala madik iya weh. Ngelama entu ne alai takut iya meda orang nya nyu baka malu ka munuh iya orang nya tadi tu weh. Amm. Dia deh manang tu tadi wai lalu mantap langkau mit ke digaga ne tadi au lalu titih ke bala laki ke bukai ke bisi dia bebai ke duku nya tadi wai engka ti bisi utai lebih ari nya lagi ami bisi nulung manang pia ku Sri Raya enda wai uhh. Darah bisi dipeda nichir sebelah ruai nya. Tang tubuh jelu apan nama semua antu nadai dipeda wai. Tang darah aja bisi mechachir ba dia tadi wai. Nya amai ati seraya alit wai. Nya amai terjadi ba dunya nyata nya wai ba umang tumpu da wai. Dia deh manang ke dia deh manang bala iya nya tadi. Udah nya tadi manang pengalu bejaku. uhh nama deh pengudah ke sida tadi uhh enggau manang ambi tadi tu ai mantap mantap utai ba dia nadai deh peda nya tadi wai tetarah bisi au ninga munyi aja ba nya tadi wai udah nya tadi manang ba lalu madah utai ke dibunuh sida tadi. Enda ambis agi bisi. Enda mati. Tang meh laban ke bala ke bukai udah minta ampun ku Manang dua. Nya meh Manang tadi enda nyadi munuh uhh orang ke ngachau umang nya. Lepas ke iya tang ti sekali ida agi iya ngachau baru dia deh Manang enda bempu ampun legi enda bempu ampun agi lalu munuh sida iya. Au ke nya tadi dua. Ninga munyi nya dia manang madah utai nya kena pantap nya tadi ba betis au enda ba tubuh utai nya ulih ngelari ke diri jampat ngelari ke diri tu ai aaa udah terenah pa nama semua udah utai nya tadi minta ampun ngampun ngagai manang badu bejanji badu ngachau agi baru manang madah ngagai sida umang sebilik nemu kita wai nama utai ngachau umang tadi. Dia meh bisi siku jelu kijang. Sida iya bisi tujuh iku menyadi ka ngachau iya. Nyadi iya ke ngachau umang ke lama tu inya madi sida iya ke paling biak sekali. Entah meh baka ni iya tau bulih umang inya tu ai. Dini iya meda umang inya. Umang pun enda nemu. Nama deh pengudah ke umang nya dipelian ke manang ambi tadi tubuh iya berasai gerai au mula mula keterubah tadi berasai pedis tubuh laban ke baik ngelingkang kiwa ngelingkang kuda kanan tan ku jari kaki deh wai nya nya ngasai ku pedis tadi tang dah lama lama udah ok dah au iya nyau selesa tubuh iya tadi nyau berasai gerai nyau pulai baru deh wai. Iya nyu normal munyi jaku Iban ke maya hari diatu. Nadai masalah agi iya dua. Tang penyelai umang tu tadi maya iya ke ditunang Buyu Kijang tadi iya enda kala meda mua Buyu Kijang nya dua tang iya mina bisi tekala tepeda ke tubuh Buyu Kijang nya aja. Au nya en tadi dua. Nama deh makin hari rumah makin regas makin pulai baru baka ngelama tu nadai rerauh nadai nyabak nadai belagu kediri meh tadi aoo nama deh pengudah grind tadi umang pelalu pulai ngagai asrama kin baru sekul baka ngelama tu Nadai nya nyadi agi pengudah ke dipelianka Manang tadi tu ai. Sekul belajar apan nama semua tadi. Dia meh pengudah uman tu gerai pengudah ke diubat Manang Ambin tadi tu ai. Baka ke ngelama tu baru deh tinduk asai tadi tu ai iya pemaja regas. Au. Tulang tubuh nadai pedis agi, iya pan lalu pulai baru ngagai serama sereta nyambung baru sekul ke udah lama tinggal enti tadi ne. Em ko madik ke tu Tun Usi nama kebuah iya enti tadi ulih betahan sampai diatu laban tubuh iya laban tubuh umang tu ai udah di ti nama nya dipagar manang tadi sebedau manang nya pulai nya utai nya ulih ngachau iya agi. Baka nya tadi au. Nyadi bala peninga semua. Panjai amai neh nyu lebih setengah jam cerita kitai sekali tu nuai. Ngenang cerita madi ke Tumang tu suba kala udah kena buyu Kijang au. Sida Kijang bisi tujuh iku menyadi nyadi ke nunang uhh Umang tu tadi iya nya pemadu biak sekali. Nya enti diau. Alengka ku naka tu dulu kenang kitai sekali tu ila kitai begulai becerita baru au nyaja raku nyau ujar iya pengulit bau tauka Tan Sri Tun Rajah enda ninga semua alui support this channel siga semak selalu bye bye.